Hunanwasanaeth. Mae hi'n dasg mor undonnog, mor ddi-liw a'r bnawn dyddiau yn un all pawb yn rhwydd ei gwneud efo'i llygaid nhw ar gau. Mae'n ail natur i ni bellach, torri'r rhestr a hel ein bagiau, crwydro'n freuddwydiol ar hyd bob ail, anghofio bod ffin rhwng angen a geisiau. Llenwi'r fasged, gwireddu'r freuddwyd, y bywyd saff mewn selo ffên, Mae'r bara, y selsig, y losin a'r bŵs i gyd wedi pecynnu a'i gwerthu a gwên. Siop ydi hon sy'n bob dim i bawb a lle gall pawb gael bob dim. Mae'n gysur gwybod fod eraill fel ni yn chwantu i gwneud eu siopa'n chwim a chwim ac eto nôl y drefn yw cael talu yn ddi ymyrraeth. Wff dir cyw es ar fy mhen tua'r peiriant hunan wasanaeth. Welcome, please scan your first item, meddai, gan bwysleisio first rhag imi ddechrau hefo'r ail. Cyn imi sylwi ar yr opsiwn Cymraeg ar waelod y sgrin, yr syndod, bu hyn yn sail i Gymro swil lawenhau. Ces bwyso'r botwm a bod yn rebel yn y selerydd saff. Es am unwaith a dal gerfydd fy wynedd yn y mymbryn hwn o raff. Croeso! Sganiwch eich eitem gyntaf! Troesai rhywun y foliwm i eithafion un ar ddeg. Ro'n i'n siŵr fa pawb yn syllu arnai, cyrliais fodiau fy nhraed a Brathais gongol fy ngheg. Pam fod dewis Cymraeg mor chwithig, mor beryg i bob hunan-barch? Pam weithiau dymuno i'r llawr un llyncu neu gael gadael y lle reit handi mewn arch? Fe es ati'n ddyfal iawn i sganio, sganio'n sydyn, sganio am y gorau, fel cath i gythrel yn llenwi'r bag! Eitem annisgwyl yn ardal y bagiau Golau coch yn fflachio, rhaid aros am gymorth, ac o'r ciw fe glown i gragfeydd. Ro'n i ar y llain galed ar draffordd y Tills a'n dewis iaith yn achosi tagfeydd. O'r aelaf, Pressed Welsh by mistake, don't worry, I'll change it back for you, seems to happen all the time these days, well no, actually I wanted... ac ar fy llw fe awdurdododd Sandra i'r peiriant ddychwelyd yn ôl i'w stad naturiol cyn chwalu twr Pabell yn fil o rybuddion nad oes dibenion bod yn wahanol. Ailbwysais y botwm Cymraeg yn styfnig, y botwm niwclear coch, y booby trap diwylliannol cas sy'n gyrru eich enw i'r moch. Cefais a dychmygais uwchben y sganiwr, yr FBI, CAA, MI six, GCHQ, NSA, pob un o flaen sgrin yn nodi pwy ydw i, yn cael ei fix. Potential terrorist non-conformer yn nodi fy lleoliad ar un pnawn dydd Iau, pan ddeffrwyd fi o'm herlewig, gan gyfarthiad, A ydych chi'n dymuno parhau? Weithiau mae ambell gwestiwn fel cyllell cigydd yn tynnu gwaed o esgyrn a gewynnau yn tollti a ymysgarwydd ar hyd y llawr yn troi ei llafn yn fy mherfedd innau. Es yn fy mlaen a sŵn y sganiwr yn cofnodi curiad pyls a fyrwylaidd a finnau'n gaeth i'r drip diwylliannol trwy linyn bogail sydd fy nghadw'n wylaidd. Ro'n i'n siŵr wrth lenwi'r cwdyn ola fod gen i gomplecs yn datblygu. Rhowch chi'ch aren i mewn, neu dewiswch ffordd o dalu. Y math o gomplecs sy'n gallu llethu cenedl sy'n boenus a ymwybodol o drefnu cyflwr. Cymerwch eich newid, rhoddi'r arian papur o dan y sganiwr. Wrth adael trwy'r drysau awtomatig, teimlad chwithig oedd mynd hefo'r llu. Roedd y bagiau llawnion a gariwn yn drwm ond ddim mor drwm â nghalon i. Achos weithiau hyd yn oed wrth wneud y tasgau bach bob dydd, fe dal i ni agor ein llygaid a chrwydro bob ail fel taen ni yn rhydd, peidio â cholli'n ffordd rhwng y cigoedd a'r gwirodydd, bod o bryd i'w gilydd yn uchel ein cloch, a throi'r foliwm yn uwch eto fyth o Gaerdydd Prestatyn i Abersoch, a dyna ydi'r hunanwasanaeth mwyaf a wnawn rhwng y brain a'r cŵn. Felly deffrwch eich archfarchnadoedd lleol efo llond eich iaith chi!